Jong jong tih kha a awm a, classmate jong jong te u an zai thiam dun pangai viau a hei music lamah te pawh sang phian a ni maithei e tuna hnu zawk phei ka chu. Chutah chuanin ahh rilru ah thil a awm ta kha a hmangaih, Mizo te hi ehh. Aizawla ah veng pakhat ti mai ang, veng lian ber pakhat local council chairman meuh khan inti hian a ti thin a, Mizo te hi lawm tawng pai awm chhun chu Mizo tawng pai tu te chu Mizo bawk hi lawm a ti a, chhan chu vai ho te chuanin an mahni thiam danin an hriat danin an sawi a, pai tih pawh an in hre lo a, Mizo te bawk hianin pai tih hre reng chung hianin vai ho kan han bia. Enge khawiah nge kal dawn te kan ti a, a pai awm chhun chu Mizo te hi kan ni e tia tik khawp in ka hria. Chutah chuan in kha tunah pawh hmangaih tawng chungchang ti hian ka sawi lawk ang. Umm nia a kan sawi fo thin a mai an bei ka ti mai mai daih daih tur daih han ti ang chi te. Khatiang kha Mizo tawng hi dik lo hian kan hmang nasa em em a ni. Mizo te hian Chu chu hnam dang tawng dik lova hman eh zak si hianin Mizo tawng zawka hi keimahni pianpui tawng nge dik lova kan han hman hianin intih engemaw nan tak hian kan hmang zawk a maw ni tih tur a ni a, changkang riau zawkah te kan ngai a, hei hi a fuh lo em em a, College Principal pakhatin a sawi ka hriat reng chu. ehh hnam boral mek ten an hnam nun an nuih zat a, ehh hnam dang tih dan tha zawk an ngai thin a tih kha ah tha hleng ka hria, kan hnam hi kan ngheh na tur chuan in kan tawng hi kan thiam a ngai a ni tih lai hi ka rilru a awm a thin a, chutah chuan in umm hei hnam dang tawng kha thiam loh tur ka ti lo a, hnam dang tawng pawh i thiam tur a nia, thiam fiau tur a ni. Chuti rual chuanin kan ngaih pawimawh em em tur chu kan hnam hnam dang tawng kan thiam em em rualin keimahni hnam tawng phei chu kan thiam hle tur a ni. Mahni hnam tawng thiam lova hnam dang tawng aw mahni hnam tawng dik lova hman hreh lova hnam dang tawng dik lova hman zah tlat ang chi te hi kan tih loh atan a thain ka hria a. Keimahni hnam tawng dik thlapin hmang ila. Chawlhnam dang tawngte chu kan eizawn nan te, ram kan fan kual nan te thiam ila. Tawng hrim hrima hi mi pahnihin awmze neia thil an sawi theihna tih kha a ni. Tawng hrilhfiahnaah chuan chumi ni avang chuanin tawng kha a lo dik chiah lo a nih pawhin kan sawi, kan hnam tawng a nih loh chuan kan sawi an hriat thiam theih kha chuanin a tha a ni mai a. Chu chu tawng kha a ni hrim hrim a. Chuvang chuan kan hnam tawng hi ngai hlui la tih kha ka sawi daih duh a, he la pahnih a tangkhanin anni pawh hian kha Mizo tawngah han dik lo kha a awm a, hmangaih tur hnam dang ten hmangaih an lo tih chuan hrethiam ila aw mahse Mizo a pianpui neitu a tawng neitute chuan hmangaih i ti hram hram ila. ah mei an te bai lo in mai an te bai ila ti mai mai tur kha ti mai mai te kan lo ni thin a chuvang chu ang khan ah khan in fimkhur hi tha khawp mai mahni hnam tawng ngaihhlut hi tha e tih hi ka rilru a awm ve reng thin a chuvang a nia eh hla te pawh hi hnam dang in a sa ka ngaihhlut em em nachhan chu ah a chang zawng ka hlimpui a ni ka nui a an han lam dan dik lo deuh ah te pawh ka nui a ka hlimpui em em a an mahni erawh chu ka nuih zat chuang. em em pawh ka hre chuang lo va a chang chuan ka nuih te pawh an ti zet tho a a ve an a zep thuam lo a mahse he chutah chuan an duh dan dan in an lo lam kha a nia an thiam chin kha a ni mai mahse he mahni thiam chiang hi chuan in tha takin i lam hram hram ang u tih kha ka rilru a awm a chuvang chuan ka rawn dah leh thin a mizo hnam tawng ngaihhlutna vang zawkin heng video te hi ka dah thin ka ni tih kha ka sawi a ni awle duh tawk ang.